Merci, Här President. Et ass eigentlech schonn erstaunlech, datt souguer déi Leit, déi en faveur vun dësem Gesetz sinn, net midd ginn, op d'Geforen an op déi negativ, déi potenziell negativ Auswierkunge vun dësem Gesetz opmierksam ze maachen. Et ass méi wéi eng harmlos Verännerung iwwer vun de vum Gesetz iwwer d'Société commerciale. Et ass och méi wéi just eng kleng Schwëster vun der SARL. Mir mengen, datt et ganz vill problematesch Konsequenze schéngt ze hunn. Et stëmmt, datt sech d'Aféierung vun där doter Form vu Societéit aschreift an en europäesche Kader. Aner Länner wéi Däitschland, Frankräich, Belsch, Holland hunn och schonn esou oder esou ähnlech Entreprisen oder eng rechtlech Rumm, déi esou oder esou Entreprisen erlaabt. D'Konsequenze vun dësem Projet bleiwen awer duerfir och en vue ze kucke vun deem, wéi et an den Nopeschlänner ass an och d'negativ Konsequenze dovunner, well eppes ass awer, mengen ech, sécher, datt et drëm geet, Reegelen no ënnen ze nivelléieren. Dat ass méi wéi eng administrativ Vereinfachung, et ass e Nivellement no ënne vu verschiddene Kontrollméiglechkeeten, vun der Transparenz och. wat Léin an och wat sozial Standarden ugeet. Dat soen net nëmme mär, mee dat seet och d'Salariatskummer, et ass scho puermol op deen Avis higewise ginn, dat soen awer och d'Notairen, déi och vun dësem Projet ganz kriteschen Avis geschriwwen hunn. Ech wëll hei besonnesch op dräi Punkten agoen, déi mär an dësem Gesetz kritiséieren. Éischtens soll d'ASRL simplifiée net, esou wéi dat bis elo Üblech war obligatoresch mat engem Acte notarié gegrënnt ginn, mee d'Grënner oder soss eng Privatpersoun soll dësen Akt einfach selwer verfaassen an ënnerschreiwen, a gegebenenfalls mat sengen Associéen. Dës minimal Kontrollfunktioun vum Acte notarié, wou et notamment ëm och d'Identifikatioun gaangen ass, huet bis haut bäi Firmegrënnunge gespillt a war awer och e bescheidene Garde-fou, duerch dee méiglech Abüen oder soss Problemer schonn am Ufank konnten erkannt ginn. Et ass zumindest lo net ausgeschloss, datt mat der SARL simplifiée per Gesetz potentiell och eng gewëss Opacitéit do erakënnt. Mer sinn och zweetens der Meenung, datt d'SARL simplifiée d'Notioun vun der Verantwortung,
Här Baum huet elo an engem Niewesätz quasi gesot, duerch dëst Instrument kéim elo Opacitéit dran eran. Ech géing gären erkläert kréien, wéi hei kann Opacitéit entstoen.
Einfach doduerjer alleng schonn, datt bäi Geldtransferten et elo esou ass, iwwer 10.000 Euro, et eng Kontroll iwwer d'Hierkonft vun dëse Gelder gëtt. Bäi dëser Gesellschaftsform gëtt et keng Kontroll iwwer d'Hierkonft vun der Gelder. Dat ass awer en Deel vun där Opacitéit, déi zumindest potentiell als Gefor hei besteet. Zweetens si mer der Meenung, dass mat der SREL simplifiée d'Notioun vun der Verantwortung vum Entrepreneur wesentlech ofgeschwächt gëtt. Doduerch datt eng Persoun oder Persounen, déi eng Gesellschaft wëlle grënnen, e gewëssent Minimalkapital zesumme kréie mussen, wéi dat bis elo de Fall war, iert se kënnen eng Entreprise grënnen, war awer och och do e Garde-fou, fir kënnen dovun auszegoen, datt dee Projet duerchduecht an eng Zäit geräift ass an datt et eng reell Volontéit ginn ass, fir op de Wee vun der Firmegrënnung ze goen, an datt den Entrepreneur och verantwortlech mat senger Entreprise ëmgeet, och besonnesch duerduerch, datt e selwer e gewëssene Risiko agaangen ass. Doduerch, datt elo scho mam symboleschen Euro Startkapital méiglech ass, eng Societéit ze grënnen, Dat stéisst Dir an eisen Aen op fir eng wéineg duerchduechte, fir eng Rei vu wéineg duerchduechte Firmegrënnungen an deementspriechend och Faillitten. Well och schonn haut stelle rezent gegrënnten SARLe mat dem Minimum vun 12.000 an eppes Euro Startkapital bal d'Hallschent vun de Faillitten zu Lëtzebuerg duer. A mir mengen, datt d'Baisse vum Niveau vum Startkapital sécher net dozou féiere wäert, datt den Niveau oder den Undeel vun de Faillite wäert erofgoen. D'Verantwortung an d'Verpflichtungen huet en Entrepreneur der eigentlech vill par rapport zu de Créancieren, an deem seng Scholden zeréckbezilt, par rapport och zum Staat, par rapport zu deem e Steieren an och Cotisatioune bezuele muss an och par rapport zu de Salariéen, well näischt verhënnert, dass och eng SARL simplifiée Personal beschäftegt an et ass d'Personal, wat an éischter Linn bei enger Faillite am schlëmmste betraff ass. Dat riskéiert bei dësem Typ vun Entreprise net besser ze ginn, well vu vir eran kee Minimalbetrag erfuerdert ass. Et handelt sech also an eisen Aen ëm e Gesetz, dat d'Fräiheet vum Entrepreneuriat weider op d'Spëtzt dreift, mee awer gläichzäiteg duerch déi extrem beschränkten Haftung vum Risiko wesentlech befreit. E Risiko, wat awer d'Grundlag ass vun där liberaler Aktivitéit. An e Risiko a seng Käschten am Kall vun der Faillite, deen dann op d'Allgemengheet a respektiv op potentiell Salariéen ofgewälzt kënne ginn. Drëttens, d'Auswierkungen vun der SARL Simplifiée op d'Aarbechtswelt, op d'Léin, d'Aarbechtsbedingungen an generell op d'Entwécklung vun den Aarbechtskonditiounen. An deene leschte Méint gouf ganz vill vun der sougenannter Uberisatioun geschwat, e Begrëff, dee vill verschidde Konnotatiounen huet, mee deen ech hei am Kontext vun dëser Debatt als Court-circuitage géif bezeechnen vun de Prinzipie vum traditionelle Salariat an der sozialer Ofsécherung, déi domadder zesummenhänkt. Mat der Aféierung vun der SARL, SARL simplifiée, kéint dës Entwécklung och zu Lëtzebuerg antrieden a ville Beräicher verallgemengert ginn. Natierlech hu mer Uber, wat d'Taxien ugeet, eng Reglementatioun, déi elo net direkt dovunner betraff ass, mee de Prinzip, deen do hannendru stécht, deen och genannt ginn ass, dee vun der Scheinselbststännegkeet, leeft Gefoer Iwwerhand ze huelen. Ech sinn och net berouegt vun deenen Explikatiounen, déi den Här Fayot als Rapporter ginn huet, datt d'ITM dat kontrolléiere géif, well grad an deem dote Beräich schéngen eis d'Kontrollen awer ganz schwiereg ze sinn, well et geet jo zum Deel drëm, datt Leit vun doheem aus schaffen, och wa se am Déngscht fir eng aner Entreprise schaffen. A mer stellen eis et eis ganz schwiereg vir, wéi déi Kontrollen am Konkrete solle ausgesinn. Et riskéiert dëse System zu enger verallgemengerter Selbstausbeutung ze kommen. D'Associéë vun enger SARL simplifiée ënnerleien nämlech als Patron net de Schutzbestëmmunge vum Code du travail. Si brauche kee Mindestloun ze kréien, Iwwerstonne ginn net kontrolléiert an och net bezuelt. Si bilden oder zumindest Ass et eng Gefor, datt dorop erausleeft, eng Zort deloyal Konkurrenz géigeniwwer vu Salariéeë vu Betriber, déi natierlech vun der Applikatioun vum Aarbechtsrecht profitéieren an doduercher och potentiell kënne méi deier sinn? D'Konsequenze vu esou enger Entwécklung riskéiere Loundumping, manner Embauchen a méi prekär Aarbecht. Et ass jo net nëmmen d'Fro, wéi eng, oder et ass jo net nëmmen d'Fro, datt mer Aarbechtsplaze schafen, mee et ass jo och d'Fro, wéi eng Aarbechtsplaze mer schafen. Här President, d'Regierung huet dës Ännerung vum Gesetz vun de Sociétés commerciales zwar als eng Moossnam zur Schafung vu méi Aarbechtsplazen ugekënnegt, Mee sou wéi mär et gesinn, besteet d'Gefor, datt de Géigendeel Realitéit ka ginn, respektiv datt nei Plazen ëmmer méi onsécher ginn, respektiv ëmmer méi schlecht bezuelt ginn. Mär mengen, datt sou oder sou fir d'Leit, déi schaffe ginn, dëst Gesetz net onbedéngt eppes Positives bréngt. Mär stëmmen dowéinst dergéint, well mer der Meenung sinn, dass et onnéideg ass. Et wäert net zu vill an zu neien, zu vill neien Entrepreneuren kommen a se wäerten och net de Start, D'Bilde vun enger erfollegräicher Karriär, mee d'Méiglechkeet, datt d'Zuel vun de Faillite weider no uewe geet, ass immens grouss. Et wäert weder Aarbechtsplaze schafen, mee éischter Loundumping féieren an et kann an eisen Aen net d'Grondlag si vun enger nohalteger ökonomescher Entwécklung. Merci.